bhodhoro rine pikicha munoriziva ndotenda profeti pikicha yamakaisa mubhodhoro ndeyani ndiye murume wangu
muroda kuti zvidii maisa mubhodhoro kuti zviite sei Ndoda kuti tidzokererane. Muda kuti mudzokererane. Chokwadi prophet.
Maka chii chakaitika makarambana? Chokwadi prophet.
Bhodhoro makaisa rini mupikicha iyi? Ndakariisa muna April. Ta April taane mwedzi mingani kubva April? 6 half a year. dai anga ari mudzimai akazvitakura anenge atova pedyo nekusununguka muri kuona zvichishanda here makatomirira kuti zvichashanda ah, ndandimbori netariso kuti zvichaita asina kuti unati apa hapana nguva yacho yarebesa orit saka muri kumbopota makabata bhodhi romombori sheka makanzi munopota muchisheka chokwadi profeti ndozvandakaudzwa hanzi mukasheka ndokuti pfungwa dzake dzitenderere ikoko notenda profeti uyu pfungwa dzake hadzisi kuzotenderera mwana wamai uri kutopedza hako eneji uchisheka chi tarisa uone kuti pikicha yacho yaita mafufu manje Ah, ndibatsirei profeti ndoda kutoti zviite
makatanga muchisheka kangani pazuva ndakatanga ndichisheka ka three apa maakusheka kangani manje Ih, ha, chatogonokaverenga ini
muri kungoti mukabuda panze kunogeza mapureti mukadzoka mosheka
chabisha pandangozvifungira pese chero ndakatogara nditosimuka ndichinosheka
ndoda kuti ndikutaurirei chokwadi e, nyaya yamafambira iyi ndikuda kutaurirai chokwadi hazvibudi denga iri rinoona chokwadi chichibva chaiswa pachikero saka haugare wakabudirira muna zvose mwana wamai ah, denga harizodaro mazvinzwa va saka mungapedza zvenyu nguva mbotenderera haa kana muchimbotenderera endai zvenyu muchitenderera but ndango ndikutaurira ichokwadi tatoneta profet ndosaka ndaya kuno e, ndati ndikuudzei zvamuri kuda kuita hazvibudi hazvidii hazvibudi hazvibudi
makarambana nomurume uyu handiti chokwadi profeti ndokubva maenda kubva manoroorwa chokwadi profeti ndokubva maita mwana one ikoko chokwadi uyu murume uyu makanga mune vana two chokwadi profeti handitika sei makarambana naye uyu murume uyu wekutanga uyu ndakatorwana nasisi vangu nanatete vangu tainge tichitambura saka zvizhinji ndaingobatsirwa kubva mumba kwedu zvese nerendi chikafu chaidya wana nesu nekupfeka zvese saka vakataneta nazvo chimusiya murume takuwanira murume anokwanisa kukuchengeta ndobva ndabva
muri kunditenderera manditenderera mandidini ndabvunza kuti sei makasiya murume makamusiyira hurombo chokwadi profet ndozvamunofanira kutaura kuti murume uyu ndakamusiyira chii sofa ari sei sofa
Ah, prophet, saka ndikuda kudzokera.
Ari sei so far? Tichitaura nhasi. Ndiri kuona ML ichiti ndikaona ah. imwe yacho ichii mota iyi.

aukwanisa unichengeta unoda kuda kuti hazvibudi
hazvichabuda hazvidi hazvibudi bamai hazvibudi hatisi kuda kukunyeperai kana kukuzorai majarini hazvichadini izvi makairasa chingoigamuchirai kuti makaidini because iye akutotaura kuti ndanga ndakarasika haisi klasi yangu iyayi saka kana mukasheka bhodhoro seika ah, arikutaura kuti haisi klasi yangu ndanga ndakadini
vana profeta haasi kuchengeta vana
haasi kuchengeta vana haasi kuchengeta hapana chanopa Saka pane kuchengeta here kunopfuura kuti vana vabhadharirwa chikoro?
Prophet, kana akati iye akanipa mari ndikudya nevana vake ko iye kuti anzi baba izvezvi vana vandinawo ndo vana vake anokona ko ako umwe mwana uyu sei baba wacho musiri kuwaitawo izvozvo

Dai vamwe vedu muno mu takatofa because varipo vanotichiwira kufa asi Mwari anoramba kuti haa saka chero mukada kuitira munhu chero mukaita zvakaita sei mai muchazondirangarira mutochenjera kuti pamwe pacho muchabata zvinokuvadza mozvikuvadzisa because ucharamba uchitaura zita remunhu ka mwari achimurwira kuti kouyiwa uri kungoramba uchi ane mhaka nei newe Chamungatoita kutendeukawo kuna Jesu, mobva maitora iyaiya senguva yekusaziva, mobva machimukumbira Mwari kuti ndiropafadzeiwo hangu. Musaite godo nekwamakabva vakasimuka. Musapedza nguva kuda kuenda kumalawi handi mukuronga kuenda kumalawi ka notenda musapedza nguva
musapedza chii nguva eh hamusi kunditeerera because imimi muri kuda kugara mufortuna zvandiri kutaura zviri kutopinda zvichibuda nekupi moda kunogarira benzi mwoyo wenyu uri kuona magarira chii muchidongorera nepabenzi haina hana kuonai madongorera kana muchizodongorera ichazowawo yenyu kwete ipi kwete iyi Saka musapedza nguva henyu munhu ari kukutaurirai kuti tiende kuMalawi. Endai muchazodzoka muchindiona.